The Top segment-ah ka lo lawm cheu a, show thar nen ka lo let leh ta a, LPS focus atangin Heart to Heart with CS Sangtei tiin tunah chuanin ka rawn inlan thin tawh dawn a ni. A vawiinah hianin show launch ni a ni a, helai hmuna sawm week ni tlem te ti nen khualduhawm tak mai Kawmna hun kan hmang ho dawn a, tun dang ni lovin Miss Universe Mizoram Sanghnih sawmhnih paruk a an thlan zawh tak winner Miss Larin Chanisiaha a ni a, a lawm nana hmun a awm ten kutin beng hmasa teh ang. A hmasain Miss Rin Chani hetianga hun tha tak mai show Min khuh hawn sakna tur atana i lo yes hi aw i lo pawh hi kan lawm em em a, tichuanin lawmthu kan sawi hmasa ang a, i mawi khawp mai a vawiinah hianin tu kut chhuak nge i thawmhnaw te tini make up te tih kha hriat a chak awm a min han hrilh hmasa la. Aw, a hmasa berah chuan chumi ka sawi hmain vawiin i piancham leh he show ah i launch thar lawmpui nan thil pek Ka rawn keng a, ka lo keng a. Tlak fat ka ring a. Ka van lawm ve a. Ka lo hmu tawk a. Aw vawiina, in hmaa mawi taka ka rawn lan theihna chhan hi makeup hi makeup by Ruat Fel ah a nia. Chuan tuna ka top leh puan hi Miss Universe Mizoram ka zin kawnga ka designer tho Melon Renthlei Fashion House ani rawn design tho kha ka rawn hath chhuak a ni. Umm, in hmeh khawp mai i duhthu sang em? Duhthu sang lutuk ka lawm tawp. Tichuan hei mahni lawkah Miss Universe Mizoram-a an thlang che a, competition te pawh kan en a, a hmuh nawm em em kei pawn ka lo en a kha, final gown-a gown sen mawi tak nena i rawn wakna te tin, keimah chuan ka mit lo la deuh chu kha sports wear in hakna i pian khan nalh kha rawn ti lang chiang lutuk a ni chuan khami bakah in wak vel kha i kawn fi tih kha a hriat tawp a, khami sports wear bik a round bik kha ka mit a la lehzual a nih chu maw, chuan a ni nangma kha Hei khat tah khan khami ram ah khan i lan dan mai ah chuan hei nangmah kha i fit hmel ta a ni. Hei eng nge chak lo deuh kha i ang lo ta, i ni lo tih kha a hriat ta a ni. I fitness a kha ten ah khan han rate dawn ta ila engzat vel nge niang out of ten ah khan. Keimah ka rawn lan dan i ka fitness tak tak ang in ka rate ang. Ka fitness tak tak anga ka rate dawn chuanin six vel a niang. He a ni chu kha kha kan hre chak mai mai a maw chuanin i zin kawng khami Miss Universe Mizoram zin kawng lam pang kha han inzawt hmasa ta ila i competition in neih chhung kha a rei ve duh rawh khami ah khanin i chau ve viau in ka ring a tin a hahthlak anga rilru te tin taksa te engkim mai kha i I thawk rim tih kha a hriat a ni. Khatah khanin ih eng lai kha nge nuam i tih ber tih kha kan zawt hmasa ber tiang che. Ih a hriawm lam leh hahthlak lam te pawh kan inzawt tho ang a. Competition chhung bik ah kha chuanin ih a nuam lam han sawi dawn chuanin nuam ka ti anih chu. A then chu ih kan rilru hi a pawimawh ka tia. Harsa tur deuha thil kan ngeih chuan a harsa dawn a. Amaherawhchu keimah rilru ah khanin harsa mahse ih Nuam ti deuh tur ang hrim hrim rilru pu khan ka tel avang khan nuam ka ti vek nuam tih lai bik sawi tur ka nei lo. A ni chu a vai khan a bul chang a tawp thleng khanin nuam i ti vek tih na a ni maw? I van lawmpui awm em em chu chu nuam ti thei mihring thil tawn apiang a hei rilru rilru positive deuh ngei thei i nihna lai kha i en tawn tlak hle in ka hria. Tichuanin khami piah lamah khan eng emawni harsa tih lai bik round ang kha a awm ve thei ta ni entin an Ahh Gown round te, Question and Answer round te, Traditional round tih ang te hei round hrang hrang a awm thin ta. Tah khan eng nge nangmah ah hianin eng nge challenging ber i tih harsa i tih deuh ber? Ahh keimahina harsa ka tih ber chu top three zawhna leh chhanna kha khami bik kha Stage ah hian zam hi a lo awl khawp mai a, hei stage hi ngai a neih a har lutuk a nih chu. Chutah chuanin a kha tah phei kha chuanin headphone kha kan vuah bawk sia, engmah kha ka hre thei lova chuta kar a in play lah kha drums vaw char char a ti kha a ni bawk sia, a ring bawk sia. Lo zam nen khan question te kha ka hre tha thei lova khami kha a har ka. Ti lut tawh a. Khami headphone in vah ta tiraw? Headphone an lak tian hnu pawh khan i zawhna kha duh angin i la hre tha thei chuang lo ti. Hei i beng kha tlem in a la ti ngawng deuh het ang khan a awm a ni maw? A nih chu kha chu nia. Entu mipui atang kha chuan hei i lo hriat thiam mai kha chu a har a mahse nangmahnia chuan Kha khanin tlem khan zamna kha lo ti belh chhah deuh tihna a ni maw? Tichuanin zawnna leh chhanna ah khanin top three ah khanin a harsai tih lai ber kha a ni ta. Nangmah pawh khanin tlem khan han chhan ba hlah deuh kha in hei ni han en let kha chuanin tah khanin chhang nawn leh dawn ni ta ang la khatiang tho khan nge i chhan anga i a dangin a chi dangin chutiang zawk chuanin ka chhang ang tih ang kha a awm em? Keimah chuan ka chhana ngai tho kha ka sawi ka ring ang erawh chu i kha aia confuse zawk leh kha aia i thik tiang strong thei zawk tur khan a ngai tho kha ka chhang ang a chen chu khata ka ngaihdan kha tun thleng hian ala danglam lo. A ni chu. Tichuanin a nih leh result an han puang chiah a Shristi nen khanin i han invuan ta a Miss Universe Mizoram sang hnih sawm hnih paruk chu Larin Sanisia ha an tih takah i rilru a awm kha enge le? Zep lovin kan sawi anga i Ka hming ang puan khan Shristi maw ka tia. Keimah ka nih kha ka la inring lo lut ka nih chu Thami kha entirna hei han ngaihtuah thiam leh han dawnsawn dan pawh ka la thiam lo chuan a sira Shristi an crown dawna a sira ka va ding chiah khan keimah khan feelings kha a rawn awm a chutah chuanin ka tawngtai a lawmthute kha tiang kha ka sawi mual mual a. Puan lai tak kha chuan keimah kha chu ka bang bo lut hei keimah pawh kha ka la awi lo. Rilru a awm bik tih pawh kha a awm thei lo animaw hei a buai nuai nuai a ni ber ni maw tiraw. Tichuanin khata kan hriat chak deuh hei haute anga lang mahse hei thirtute pawn an hriat chak ve tura ka rin maw kan zawt cheng a. Evelyn-i khanin crown kha a khum tir dawn ta che a, khami kha eng emaw ni sawi a nei nia, eng nge tah khan a sawi? Hrilh ve phal dawn tawh maw nia? An han sawi te a. Ah, Lungpuina thu kha a ni. Eh, khatiang chiang kha tawi te nia. Hei ah khatiang a sawi ang chiah chu ka share phal chiah lo chuan min hriur ve bawk sia. Eh, a ni chu. Hei an in crown dawn hian, an in hlan chhawn dawn hian eng emaw nihin sawi thin a hei hriat ve hi chak awm thei tawp a ni chu. A then an hmui phun ah hi chuan hei congratulations tih ang te hi chu a ni tih hi chu a lo lang ve thin ta mahse. Eng tak kha nge tih kha hriat kha chak awm tawp a ni chu. Chuanin a ni leh winner i ni ta a, pakhatna i ni ta a. National ah Mizoram ai awh khanin India ram pum in elna ila kal leh dawn a ni. Khata an thlan chhuah ah khan a tha ber a an thlan chhuah i ni ta a. Midang aia tha ber i nihna i phu na lai nia i hriat kha enge. nangmah a. Keimah hianin a, ka phu na lai tih hian pawn lam ka lan dan na hi chuanin han sawi mai tur ka hre lo va, a mihring mihrinah chuan tumah hi tling kan inti lo va, amaherawh chu thinlung zawk thlir thintu Pathian khian ka thinlung hriain a, he dinhmunah hian min dah ni berin ka hria, a hrianin chu chu ka va phu bik e ka ti ni lovin Pathian inah ka tana a ruatah ka awm. Midang tang han thil tam tak pawh kha a ruat dawn a, an tana hun ruat a la ni lova hei, ka vane ka tana hun ruat a nih vang chauh a he dinhmun a ding hi ka ning ka hria. Van Sangthiang, i tawngkam te ngaithla ka nuam a, tin a dam dap bawk si a, chuan in khalam kha tlemin han dah tha deuh ta ila, Feats of Escape-a te pawh kan lo hmu che a ni, Top Ten-a te i rawn lang a, eng nge a then la hre lo tan chuan Feats of Escape kha chu model tha, model zawnna kha a ni, inelna kha a ni ta a ni. Khata khanin i rawn lang ta a, chuanin a hnua te pawh Miss North East-a, maw Mega Miss North East-a tih i rawn inlan leh ta, Top. Twenty, chu rawh top twenty ah te i rawn lang ta a. Khatiang khan kha inelna in ang lo tak tak. Maw pakhat chu model thlanna pakhat chu miss kan tih mai maw khan mi pageantry huang kha a ni ta a. Khami ah kha i tuikawp ve ve tihna a mi, khami kha enge i tel ve ve nachhan tunah pawh hei miss universe Mizoram a rawn ni leh ta a. Khat ta a model, model hi ka ti hmasa deuh zawk ta a, amaerawh chu i miss te hi ka en thin a nih chu. An nun hi hei entawn tlak tak tak an nun atanga zir tur leh an mahni min mal ah hianin hma an sawn thei lutuk a, khang ang hei keimah chu hei mihring hi hma sawn reng tur kan ni tih rilru pu ang ka nih vang a, hma sawn kha ka chak ve a nih chu. Chutah chuanin hma ka va sawn theihna tur platform ni ka hriat avang khan a hemi pageantry hi chu ka lut ta a, chuan modelling hi chu keimah pawn nuam ka ti a, chuan ka inchhir lo bawk pageant a ka kal ka kal chho pawh hi. Tichuanin nia tunah pawh i tumruh ziahte kan lo hmu thin a ni, hei a hmuna en ve lo tan pawh TV atang te screen atanga lo en atang pawhin i tumruh zia te i tih tak zet zia te hi kan lo hmu thin a ni. I ti mai mai lo tih hi ka lo hmu ve a, keimah pawn maw chu chu i fak awmna a ni a. Chutiang spirit chu khatia ang tumruhna kha national level a i kal hunah pawh keng tel zel a tiin duhsakna kan hlan nghal che a. Tichuan India ram pum a inelna i hmachhawn leh dawn a, Miss Universe India-ah khat atana inbuatsaihna tlem azawng te kha

Jivan Utsav policy tih lo hre ve tawh em? Chu chu enge? A dam chhung atana nang buaina pawisa i lakluh theihna tur a ni a. Pawisa deposit hun chhung hi kum nga atanga kum sawmpuruk inkar a thlan thei a. Lukhawng, sum assured ten percent hi i hmu ngei ngei dawn a ni. Pawisa lak dan hi duh thlan tur pahnih a awm a, kum khatah vawi khat pawisa hi dam chungin i la chhuak thei a, a nih loh pawhin a pungin i dah tha ang a, i mamawh hunah zah a sawm sarih panga hi kum khatah vawi khat zel i la chhuak thei dawn a ni. Policy hi Phuket Age la rinkim a, kum sawmhnih chuang experience nei tur atangin a lak theih reng a, Lalbuai Shopping Complex zar kawtah i lo leng lut ve ngei dawn nia. Sawi phal chin pawh ka nei dawn amaw ni e. Engba seina hi ala kal chho deuh mup mup a. Vawiin pawh hi helai hmuna min sawm hi ka lawm lutuk a, a chhan chu hei i zar a, inbuat seina boruak awm loin tianin hei ka thu hah dawn mah tian kan ti ti thei e hei ka tan chuan tian ka rawn chawl a ni deuh mai a, ka lawm lutuk a, inbuat seina hi kan hei kan bei chho mup mup a nih chu a. Kan in tak pi hi chu mut nan chiah hian ka hmang ang hi a ni mai. A pa Zo hi chu a ni khatah thil hrang hrang hei in ang lo tak tak ang kha ka zir. A ti hianin makeup class hi a va kal tel a, chumi zawh chuan ka gym leh daih tiang khan hei chu ka gym zuah lam te ka va zir leh daih tiang khan hei chu ang chu chuanin zan lamah hian class hi ka kal tel bawk a. Chu an chu an i chhit chho ber reng mai. Aw, lai pawhin a inang lo nei maw? Tiraw? Tichuanin a nih leh competition i face leh hun tur kha, i hmachhawn leh hun tur kha engtik nge ni a? A hun chhung, a rei hun chhung tur te hriat lawk a ni tawh em? A neih hun tur leh a hmun leh engtik nge tih vel tak hi hriat lawk a la ni lo va, chu van chuan keimahni lam pawh inringrang a awm kan tum. A nih tak chu. Tichuan a nih leh, Miss Universe Mizoram sang hnih sawmhnih paruk in thlan chhung khan lawmthu sawina tur leh rilruah lawmna te i nei ve teuh in ka ring a, lawmthu i sawi duhna te kha sawina hun kan han sak cheng a, in thlahrung hauh lo in han sawi la. Ka van nih khawpa Pathian malsawm nei ka dawng nasa lawmthu sawina tur hi ka ngah lutuk a, ka hriat chhuah seh loh ka hlau a, hei ka ziak a ka rawn keng a, ka en pah deuh zing a. Eng rawh pawimeh a lo. Hring van ni lutuk hi ka nia lawm thu hi ka sawi deuh mawlh mawlh mai ni. Ah, a hmasa berah chuanin Pathian hnenah lawm thu ka sawi daw a, ah, Pathianin a min awmpuina leh min kaihhruaina vang chauha tun dinhmun ni thleng thei ka nia. Tin, ka chhungte, ka chhungte hianin ah, min support hi mite hmuh ang zawng zawng hian lang lo. Mahse, an ina min support na ber chu keimah a rinna an nghat a, leh min hrilh thin ber chu engpawh ti ila rin tlakin awm rawh ti hi a ni thin a. Chu chuanin ka nun te pawh min kai hruai em em a. Tin, CR management te, Miss Universe Mizoram min rawn buatsaih sak tu te an ni a, an ni hian rawn buatsaih lo se tun dinhmun hi ka thleng thei dawn lo bawk a, an chungah pawh lawmthu ka sawi a. Tin, Thalaite ah kan tuihna zawng min rawn hriatpui a, ah min lo tuipui a, hma min lo laksak thintu ah Pu MST te, ah Pi Rinpuii te leh Pi Miriami te an chungah lawmthu ka sawi tak meuh meuh bawk a. Tin, ah midang pawhin Thalaite kan tuihna leh hemi kaltlanga Mizoram kan tih hming that ve theihna te hi min lo hriat chhunzawm sak leh ah helama hma min lo lak chhoh sak zel turin kan sawm nghal bawk chauh a. Tin, ah. Miss Universe Mizoram ka zin kawng a pawimawh em em ka ka designer a u mello a ni a chungah lawmthu ka sawi a a nih nen phei hi chuanin inkawp tur awm reng hi kan nia thenkhat hianin chung kam lo thiam lo ta chu thil lo hriat sual palh te an nei thin a u mello ni nen hianin a kan kan zin kawng ah khan harsanna kan tawk a kha kha intihchhiat tir thei ni ta ila kan pahnih hian tun dinhmun hi kan thleng ngai dawn lo amaherawhchu kan invuak chhiat loh tirna khan tun dinhmun hi min thlen tir a a tel lo chuan Tle hei, vawiinah pawh a thawmhnaw ka rawn ha a tel loh chuan engmah ka ni lo a, a chungah khan lawmthu ka sawi tak meuh meuh a ni. Tin, a make an makeup artist che khulama ah nitin zing karah zing dar anga tih emaw tih ah te pawh an tho a, min chei a, kan lan mawi theihna te an ni a, an chungah ka lawm em em bawk a. Tin, competition kan chen hma hian Mapui Beauty Studio ten min Mapui Beauty Studio ah contestant te kan kal a, an in min lo thleng zo em em a, a kan duh zawng zawng te min lo tih tir a, an chungah pawh lawm thu ka sawi a, chuanin a lung lei kan awm chhung zawng khan Seasons Hotel ah kan awm a, a thawk te an fel em em a, hei hotel a awm pawh hi kan ang lo, mahnihin a zu awm ang, mahnihin a khawsa ang chiah hian kan awm a, an chungah pawh lawm thu ka sawi a, tin le lung lei khawpui A lunglei mipui ten min thleng zo em em a, leh lunglei kha a nuam em em a, lunglei khawpui a mit. Lunglei mipui te chungah pawh lawmthu ka sawi bawk a, tin ah ka contestant pui te an fel a, unau ang che in kan awm a, e hei inelna rilru pawh inelna rilru pawh pu lovin ah tha taiin kan cheng ho a, A kan zin kawng te pawh kan zawh zo kan zawh ho zel a, tin chu mai bakah chuan ka thiante ah min ring em em tu leh engtik lai pawh min fuih thin tu ka thiante in tel lo chuan tu dinhmun hi ka thleng thei lo va, ah inchungah lawm thu ka sawi bawk a, tin social media lamah ah pageant page tam tak a awm a leh Mizo celebs tih te pawh an awm a, khan zawng te engtik lai pawhin min fuih reng a, ah message in message zawng zawng te hmuh kim lo te pawh ka nei ang a, chungah te pawh chuanin In mi hriatthiamna ka dil a, leh an ni, an ni pawh hian min fuih a, leh hei thil share ngai te emaw khatiang zawng zawngah khanin engkim min tih sak thin a, page ho zawng zawng chungah pawh khan lawmthu ka sawi bawk a. Tin, kan khua siaha mipui te min hmangaih em em a, min ṭan em em a, ah. An ni zar chauh a ha, tun dinhmun hi thleng thei ka ni bawk a, tin siaha mipui te zar liau liau in Miss Popular pawh kha ka dawng thei a, ka lawm lutuk. Tin, chu mai bakah chuan lawmthu han sawi hmeihna te ka nei nih chuanin min lo hrethiam hriam hriam ula, i nu vai chungah khan lawmthu ka sawi a, Pathianin a let tam takin malsawm cheu rawh se, ka lawm e. Hlauhawm hle mai te chuanin social media leh social media kher lohah te pawh maw hmun hrang hrang ah enge an nun ho na te pawh Tianga selna tawngkam i lo dawn thin te leh selna tawngkam hrim hrim hi kan va sel na ang hi engtia chhan let chi nge, engtia dawnsawn chi nge ni ei hriat? Erh, kei hei thenkhat chuanin heng tiang hi chhiar suh han tih te hei tianga intih te hei thenkhat pawn ka thian te leh ka chhungnai vel te chhiar loh tur te hi an tia mahse keimah hi ka hawk dak nge pawh ka hriat lo e, chhiar hi ka chim tawp a ni chu maw? Tut a nih ang. Aw, hei ka chhiar tak zek zek zel ka Hei ka chhiar, ka chhiar vek thin. Chuanin keimah pawh, keimah pawh nghawng a nei. Mahse keimah experience atang ka sawi ang a. A then chu keimah nun atang ka sawi loh chuan hei mi dang chu mi chu va ti ro han tih ngawt kha ka thei bik lo a nih chu. Chu chuanin keimah ina ka tih dan chu ka chhiar thin. Chuan keimah pawh min nghawng. Ber chu mi zawng zawng duh zawng ka ni thei lo va, min duh loh tute pawh an awm ang. Mi lung ka ti awi vek thei lo. Khang thil ka chhiar a, khangte khan hmasawn chakna min ngaihtir a nih chu. Mahse, khang karah khan Pathian mite an awm a, min lo chen a, min lo fuihtute khang ho khan hmasawn turin chakna min pek. A thi zawngin i la lut thia mai fak awm hle mai. Tichuan, zawhna pangai ang chuan a tawpna ni sela, inelna inhmasawn chhung khanin i elpuiteah tunge tawh khirh i tih ber? Tunge chhai tih ber tihna ang deuh a ni chu. Umm. An, ui, ka elpui te hi maw, an tha lut tuk a, etcetera tih a. Dawhsanna kan rawn lan ringawt kha a ni lo a ni chu. Dawhsan phenah khan thil tam tak a thleng a, khangte khat nakinah mipuite hmuh theih tur pawn a rawn la chau tur ka ngai a. An tawh khirh vek ka ti. Mah he, mahni tawk a tha vek an nia, kei chu ka sawi tawh ang khan ka va nei mai tauh a ni. I hun rat a lo thleng a ni mai a ti rawh. Chuanin hetlai hianin tawi te te tawng ka hnih khat lek lek a chang tur ang kha maw? Kan buatsaih a, ka sawi zawh veleh khan i rilru awm ang ang kha i lo chhang tawp mai dawn nia aw. Miss Universe Mizoram sang hnih sawm hnih paruk State Director Sir Amos a hi fel umm fel tih khan tawk deuh mai ta te ruah chuan Government Johns Johnson College mi si lo ni tawh a mi si lo ni tawh naah khan enge sawi duina i tawngkam hnih khat lekin Government Gelsund College-ah hian ka kal lo vang tih ka hlau. Umm. Chuan hetianga uluk deuha state level-a Miss Universe Mizoram competition an huaihawt hi tha i ti em? Tha ka ti lutuk. Enge tha i tihna chhan? Talent nei tha tak tak heng lama hei talent nei tha tak tak hi tha lai an tam a ni chu. Mar chu kan talent zawng zawng hi ih kan talent a inang lo ta. Platform a awm loh chuan kan talent kan show thei lo. A dik chiah. Chuvang chuanin. I khang talent nei tha tak tak te dahna platform rawn siam sak na khami platform a nih vang khan a tha ka ti. Ka chu tawngkam hnih khat pawn a daih a sawi zo lo a daih zo lo a chuanin fakna i dawn tawh a i lawm ber. Min hrethiam thei tawp tih hian a mi hriatthiam theihna i ngah tih vel a hmu thei. A ni chu Mi fel tak i ni chu. Tichuan i contestant pui te atanga Miss Universe Mizoram i contestant pui te atanga i zir chhuah tha i tih deuh pakhat. Eng kima lungawina? A van tha em. Chuan national-a tuna i kal leh tur hi i huphurh nge i phur tawh? Ka phur tawh ti la ih, ka hu phurh lo ti la chuan a ni chuang lo mai chu ka hu phurh khan awmzia a nei lova chuvan chuan ka phur tawh. Chuanin Miss Universe Mizoram sanghnih sawmhnih panga Miss Evelyn Chhakchhuak hi a nalh a han sawi kim tura chuan a ni leh Miss Universe Mizoram hmasa ber Miss Roneihpui hi A puitling. Umm, a van chha em. Chuanin, aw, khami ah khan kan duh tawk ang e. Chuan chu ei lo sawm duhtu che pawh an awm thei ta a, ei leh inah eng lampang ngei ngai nat le. Chawhmeh hi ka kherh vak lo a, tunah phei ka khirh lo a tia khan ei lo hi ka ngah a, merh chu ka ei duh a hau. A indoh mi a lu. Chuan, eh, ka gym a kan instructor in Artui ei nasa rawh a tia Artui tih te a ni mai. Artui te a lu te. Aw, chuanin hei tunah hianin remchang tak maiin tawlhawmtute kan nei ta a. A remchang em a, zawhna te han zawt ve che sela ka ti a. Khami hun kha ka hawng lawk ang a, zawhna zawt tur bik kha mi pahnih ka ko chhuak ang a. Tu tinge an ni chu i hre lawk lo a nia, chuan an zawhna tur che pawh i hre lawk lo a, i duh ang takin i chhang mai dawn nia aw. Aw khawnge in sara maw sakha lo ding se la, chuan aw zawhna a duh duh eng pawh pakhat han zawt se la, chumi piah ah chuanin National ah India ram pum in elna a la hmachhawn dawn a, khata tan khanin i thu chah duh tawi fel deuh in min sawi sak bawk dawn nia. Aw thu kan chah hmasa nia aw. Hei Miss Universe India kal tur i lo ni ta a, hetah hian ih midang pawh ka lo hrilh tawh thin a, Mizoram aiawha India ram inelna zuk tel ve tur rilru pu lovin India ram hi khawvel pum huapa India ram aiawhtu ni thei turin i rilru ka siam la, chuan theih tawp i chhuah dawn nia ti kha ka thu rawn duh chu ni sela, Miss Universe Mizoram inelna in nei lai khan.

Rilru te kha a tawt ve deuh thin a nih chu hei competition ah chuanin ah hlim lui te hi chuan tum ve thin mai ila a tawt zat hi a awm a. Tum khat chu ah kan rawn hrih run suai chawng a, shooting line ka tap. Aw chu chu photo shoot lai khan ang kha e a ni chu, eng nge chahna chhan kha sawi a rem em? Nge rem chiah lo? Ah. Rim lo mai rawh sir. Aw, nia kha kha chu kan inzawt lui lo ang a. Chuanin aw sir a musa chungah kan lawm em em a, Miss Nunu te i khawngaihin kan sawm leh ang a, Miss Nunu te hi Miss North East Diva Winner kha a ni a, Regional a aw North East Region a inelnaah Mizo te min ti hming tha em em a, Crown a rawn hawn thei a tina Miss Diva thlannaah pawh, India ram pumhua pa pawh khanin top eight ah a lo lang tawh a, khami vang khan national a a kalna tura a thuchah duh leh zawhna awm thei tura a rin pakhat kha an zawt keuh teh se. National i zu kalna tur i zu inkarna tur nge enge ka khawhchhiam thin em kha kan zawt a si lo che.

Hmeichhina khan kan chei kim lo deuh a, kan chei ang a, tunah hianin national a khuanin makeup artist hian a zui thei tawh lo a, tu contestant thei tur man makeup artist an hria thei tawh lo a, kha vang hian self makeup hi makeup by Ruat Fela hnuaiah hian ka zir mek a, tichuanin JSJ Profit Gym ah sawn ka gym bawk a, Miss Pari hi ka instructor nia, Miss Pari hnuaiah hian tlai tin. Ka la ti ve deuh char char a. Chuanin lam hi ka talent round ami tur hi Sarsakpuia a ni hianin min zirtir a, Mizo Dance Camp ah hian ka zir thin a. Chuan zan lam pangah hian Communication Skills hi Sarsami a hnuaiah zan lamah hian ka zir thin bawk a ni. A lo bawm hle mai, i thawk rim tak zet a ni. Inelna in neih leh tur Miss Universe India-ah pawh tha takin zaw chel a, Mizo fate min tihning tha turin duhsakna kan hlan si a. Tin, hei tun Chuma Heart to Heart with Sia Sangtei programme-a a hmasa ber tan i rawn ni lan theih hi kan lawm em em a, i kal leh zel na tura duhsakna kan hlan si a. Tin, tun Chuma hian thiangte couple skin care atangin thil pek duh awm tak an rawn. Phawn bawk a, chu chu kan lo hlan ang che aw. Tichuan Khiang te couple skin care te hianin kan inleng te, kan sawm te, hetiang hian thil pek tha tak tak min pek sak thin dawn a, an chungah pawh kan lawm hle a ni. Khati zawng kha tun tuma heart to heart with Sia Sang te i kan hun hman theih chu a ni a, hmun min hman puitu zawng zawng te chungah lawm thu kan sawi a, Heritage Lounge Folkland atangin inzavaiin hun hman nuam vek u le.